gasannya utuh juan mir selamat tuh hai sudah juara han cuman cuman situ harus ingat juga andaikan sorang ada situ kada bakal juara nah lawan diing ingat juga semalam tuh kan finishnya posisi tujuh bis itu lagi banyak nang rabah jadi situ tuh bebaya sangkut sebujurnya jadi kada usah halah samantang-mantang sudah juara bepiragah pina ganal am padal kita buktiakan kina nah tahun 2021 mun ulun sudah kawa mambalap. Lihat akan ja ngini tuh Juan Mir tuh, parigal kondisi cidera ulun ngini, ni ujar dangar-dangar handak-handak dipariksa pulang pang amunnya sampai sampai tiga kali uprasi bisa bisa tahun dudi ulun parai pulang pang nah, berarti kauntungan pulang tuh gasan bubuhannya. Salah ulun jua pang kada paasian lambat baik nihan kada kawa nahan ni mamakan papantang daun sup. Gasan amang ulun amang Rusi nang sudah parak jadi kai, saran ulun pian salain umpat maambil upah mamasang sapanduk kampanye, pian cari gawian nang tatap gin, mun kada dapat jua pian bajual iku rising atau jadi pituber. Daradaian ulun banyu mata imbah balapan tarakhir samalam kula ai, rasa sasar baparak aja lawan pang siun, malamnya langsung mambakar nila wan ikan mas pakulih maunjun di araniu, salajur barilaan wan bus yamaha, sualnya kan tahun dudi ulun di pitrunas, satahun lagi. Mun gajinya taba turun pang dibandingakan umpat di tim inti Yamaha. Itu pang han ulun kanapa banyak mancari sasambilan, ujar wahini rami urang bajual daun kaladi. Umpat jua ulun bacari kaladi wan bagang han, kayu bajakah jua. Kada tatinggal janda bulung wan jandanya baikungan. Hih. Saking musimnya tu wahini kada kawa lagi babarang maandak kaladi di muka rumah. Dicuntan urang, maka videonya banyak banar tatangkap CCTV di warga buana. Tambahnya masih musim covid ni kula ai, masih ngalih usahaan, urang banyak nang nikat, musim kambang, kambang bahilangan, musim hilim, hilim bahilangan, musim guis, sapida bahilangan, musim babini, bini saurang bahilangan, saku mun musim bahera, gayung wc umum bahilangan. Kada karasaan masa tenang sudah kula ai, pancucukan tinggal babarapa hari aja lagi, cuma wayah nang lain marasa tanang, ulun nang kada tanang, napa gaji ini MotoGP parak habis sudah. Samalam sawat pang umpat maambil upah mamaculi sapanduk kampanye, tapi pas handak mamaculi, sakalinya lingis sudah bapacul badahulu, asing-asingnya nang ampun tanah wan ampun halaman mamalar sapanduknya, ada nang gasan napali atap miris lah, tikar piknik lah, Tawing jamban lah, kayu riingnya asing-asingnya mamalar gasan turus timun wan turus limau, habis am kada jadi bagajih ulun wan tukang pacul. Gajih umpat ka PPIS ai lagi nang diharap-harap nah imbah pancucukan ni, dangar-dangar lapan ratus lima puluh us dular jar, katuanya sambilan ratus dirham, mudahan ai purna duitnya ni sampai ka kantung narima. Kada dipangkas bubuhan tuyul barambut, tuyul basulah ada jua pang, sama tahu haja tahan pancari pada sakit jua musim corona ni, mudahan ai. Urat purunnya kada paget. Pina panas-panas lai kaya ruti pisang hanyar dibangkit pilkada tahun ngini, mulai bupati, wali kuta, apalagi nang hubnurnya, palihat ulun kada sampat imbang samalam lima puluh lima puluh, rata wan presisi banar karatan bingkanya. Cuma sabuting pang nang kada raminya nih, urang kita nih bilanya lain pilihan musti aja basingkingan sudah, kada mau bataguran lagi, samalam aja sumbayang jumahat duduk batatai kada mau lalu takurihing lawan ulun, muha karas ja banar batu marin, malam samalam jua wayah batatai duduk di saruan pas mambaca manakib, jangankan manyurung daging tambahan, kobokan aja tah kada mau basamaan. Buhujung banyu teh nang ulun basuhakan ka tangan. Aturannya imbah pancublusan ne kadada lagi pang numur-numuran. Saling rangkul ai ja kan manjaga silaturahmi. Kadanya baper pang wani ma-unpullow ka Instagram. Ini napa? Manjaga silaturahmi ja kada kawa, apalagi manjagai banua. Jaka tah malaikat atit ba-instagram, bisa-bisa di-unpullownya jua. Kan malikat atit nang mancatat dusa kaburukan sidin.